Nes i ddechrau cnifio um, o ben yr hyn, dweud y gwir, oedd uh, dad i brifau gefn, a dyn nes i ddechrau pan o'n i'n 16. Dwi'n cofio gyda i lyfr Wolbot, a dyn o'n i'n dysgu o hwnnw lle, a dyn, i ars hynny, dwi wedi bod ar dipyn o gyrsiau cnifio, A di trafeilio'r byd, dweud i gweud, dwi wedi bod yn New Zealand saith gwaith a fwynhau lot, so dyn dwi wedi stopio o'n ffordd o'n dal i stryctio. Dwi wedi bod yn andros o ffodus i gynrychioli Cymru am bell i waith, a dwi wedi bod yn bencampwr um, Cymru dair gwaith. Dwi'n meddwl efo cystadlu mae'r um, buzz o'r bobl yn gweiddi ar just yn y finals pan ydych chi'n digon lwcus i gwneud nhw yn anhygol. Ne? Um, dwi'n meddwl bod y Royal Welsh yn un o'r sioeau mwyaf um, boblogaidd yn y byd. A Corwen hefyd, mae, mae Dwi'n cofio bod yn y pafiliwn, hen bafiliwn y Corwen, ac oeddwn ni methu clywed yn un meddwl oedd e gymaint oedd y tolls ysgwyd pan o'n i'n gwneud test erbyn New Zealand. Da chi eisiau just dal i fynd wedyn pan da chi'n cael yr teimlad yna, yna. Pwy oedd y, y cneifwr yn ysbrydoli fi oedd David Fagan. Oedd o jyst yn anhygoel. Um, a dyn fi, wrth reswm, nath o ddim um, yn ddeol nes fod o'n i ddim deged yn ôl, a dyn oedd o'n dal i gnifio pan oedden ni'n cystadlu wedyn, doedd. A dyn oedd hynna'n dipyn o fraint gael cnifio yn erbyn rwy'n fath o David Fagan, sydd yn, mae'n siŵr, y cnifio gorau sydd wedi bodoli, dwi'n meddwl, a hyd yn hyn, lle. Ynddi, dwi'n meddwl fod uh, dysgu'n un o'r pethau caleta dwi roed i neud yn hun, deud y gwir, dysgu cneifio, a dyn dwi'n sylweddoli fe mor galed ydy o, dyn mae'n bwysig iawn fod neu bobl yn dod a dysgu'r hogiau ifinc yma a'r merched ifinc yma, de. Ia, llynedd oedd y tro cyntaf i beidio mynd allan i gneifio, ers o'n i'n ia, ifanc iawn, deud gwir.
Fy enw yw Elgan Roberts a um, dwi'n byw yma yn Mynachdy Bach yn, yn cael newydd. Yna ddau neu tri yna ni wrthi bob dydd yn yr ha. Um, da ni'n ia, cnifio yn ardal pen sy'n ag Eifionydd fwya. Um, ia, nifer yw 17,000 y flwyddyn. Ia, yeah, dwi'n meddwl bod cael rhywun fatha Gareth, um, rhywun sydd yn llwyddiannus yn y byd cnifio, yn andros o bwysig i wneud cyrsiau. Um, ia, yeah, dwi'n meddwl bod yn bwysig i pawb wneud cyrsiau. Um, mae'n ei gwahaniaeth pan ydych chi just tips bach mae'n ei andros o wahaniaeth erbyn diwedd. Um, na, pwysig iawn mynd ar gwrs, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod cneifio, mae ma rhan bwysig o gneifio ydy dal o ddafad ynddo. Um, os ydych chi dal o ddafad yn y position iawn, wedyn mae'r blows yn mynd i'r lle iawn dydyn. Ond um, Profiad ydy lot o hynny. Mae'n mae um, bwysig iawn bod bobl yn dal i gneifio ar ôl yr courses. A mwy am byd maen nhw'n gneifio, mwy am byd maen nhw'n ddysgu o'r cwrs mewn ffordd, achos maen nhw'n cofio, nach mewn pethefnos, tair wrthos wedyn, fydden nhw'n cofio pethau fydden ni wedi bod yn ddeithio nhw. O'n eisiau cystadlu erioed, ond um, yeah, es i ar y cwrs um, British Wool cynnar, a oedd gyda i sioe gynifio cynrychioli Corwen yn Werddon. Nes i ar y cwrs cyn mynd a o'n i'n teimlo yn fwy hyderus a nes i ennill y sioe yn Ireland All Ireland yn, a nath ni ennill y tîm Corwen yna.
Cyngor sy'n ei roed i rwy'n fatha Elgan ydy dal i fynd a dal i gneifio. Hynny fedrith o ddefed o'n dde. Um, mae mwy am byd o ddefed neitho gneifio um, gorau'n byd eitho dde.